Dwoko ni erokamano bongo ruodh ruodhi simba taya jaler. Mm. Wayudo nyari matin ka Nyasaye weche mwakelo ber weche mamit lilo. Okel. Tonde maricho madwaromgo ka Yesu ber mondo iketh. Jehova. Pepe. Hey, hey, hey! Jesus! Mira! Tonde maricho madwaromgo ka Yesu ber mondo ikethi. Lor malaike mamuol mag polo Jehova. Kwayo mago kwasayo e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Mrembe. Erokamano. Iluonga ni Pamela JNC Sam. Ajaod NC Sam. Koro gi sani gi yore mag manyo to donjo kae koonge. To bedo neno onge ok nyal tamowa mondo wachor tich Nyasaye. Mm, Erokamano. mm, Eh, arwakou mang'eny. Erokamano. Mm, Beduru thuolo. Oh, ma dalani Ma dalana, Ma ma dala- odi. ma oda. to wuon paru odhi kanye? Wuon parwa to kaluwore gi weche mag manyo Mm, manyo, mm, koro ok mm, oyudore machiegni nyal Mm, manti. Oh, inyar kanye? Anyar cho kanyada kocha. Erokamano. Koro jatich Ruoth. mm, To koro winjore walem ne nyakolo ni eh, mm, Eh, nikech ing'ene kaka wayudo ka wuon ot onge Mm. to dwarore ni mondo walem ne nyapolo ni nyapolo Mm. opak yesu Opak Yesu. eh, ikoni ati in e wuon ot to wuon ot wayudo ka onge koro kaka wuon Eh, ot- donja donja donja eh, donja donja donja jatich ewa. opak yesu ahinya mirembe mirembe mirembe. Rembe. Be osedonjo ma e wuon paro morita dhano. Ah, Machiegni. mae wuon paro. Inyalo bedo. Wane wanyalo kari- karibisa in nikech iyudo wa e od jatich ruoth. Ero uru kamano jatich Nyasaye. Nikech naketa mkate abedi mkate. Abedi mkate. Jeu kata gi kata. Mm-mm. Wajo Nyasaye ok wahero ligangla, ok wahero gik miting'o. Oh, Wakwayi ni kan mano. Kochwado ng'ut ng'ato to odhi e lowo. Wang'e timbe ma gino osetimo. Kuonde moselemo. Koro akuonga mosi ni mirembe nyadiriyo. Mirembe ahinya jatich Nyasaye. Eh. Mm. Koro wadonjo dalani ka wayudo ka nidhi e yor menyo ma ok rach ma. Arwaku, arwaku. Koro eh waneno an iluonga ni Otuga. aja nabi asekonyo ji mang'eny aja lemo Mm. e, u- nyathi moro nyocha kakonyo mwalo kaka ojok tho ma sani chiedho Mm. gi nyinga koro abiro ka weche maneno ng'eny aneno nabi mondo akonyi kigonyo chunyi wanyalo konyore I- i- i- koro Mm. iwacho ni in janabi ma wuoyi Mm, ma Ma janabi. wuoyi. Oh, Mm, Kamano. ma janabi. kasto in in- in janabi ma dhako Mm, an janabi ma dhako. to merade in ajuoga koso janabi ok ma gima chanda nikech ogudu Ah, ma oguta ma dolo Oh, dongino ma dolo dwa ni chungore chungore ka yamo donjo e yir wiyi mano to adier. koro Koro full wawaya wiyi. waya ni in janabi aja dolo gi nabi go te amako nabi Mane mane Musa otho wena gini asebet kataye. Erokamano jatelo. Koro an mara Mm. giluongo ni Rusalena Mm. Anyango. Eh, anyar Kwabwai. Koro ma jaote mar Kristo. Be irwakowa? Arwakou jotich Nyasaye. Erokamano. Ok ang'e ni un jo Nyasaye Erokamano. nikech mokwongo madonjo

Omera. Jesus. Erokamano. Erokamano Nyasaye. Erokamano. Lingane kijana, lingane. Mama welemo, welemo. Please. Ibuoga. Ok tim kamano oda ka. Kalamo Nyasaye mokeli tilemo in peace. Ti aidhi. To obuoga. Ang'o to timore gogi? Joro wahero ga timo kamano. yani nitiere gimoro e odi kae momiyo roho Koro adwaro ni mondo walem wachak tich mokelowa ka. erokamano koro chunguru malo Wachua uru malo. walemuru Oh, jatelo kapok uchako lemo Eh, to dong' dawachi achiel ariyo adek matin an bende wa- wachane mapiyo piyo wadhi Wachane kuonde piyo. mang'eny nyire ma kagi te wadwa dhi. Bed- bed abeda mu piny matin jo nyasaye Oh. Eh, bed abeda piny. Erokamano. Oh, an be gi kor ka kora Eh, Ago ne Yesu jakondo mula. Erokamano mokelou ka. mm. Awinjo ka usetimo nendu. Ujo Nyasaye. Ok atamora. Mm. En adier ni ujo Nyasaye. Kamano. To jatelo iti dwa checha. Mm. Kete mokwongo madonjo ka, Mm. abedo kodi gasera. Eh. Ogudu mirwakono obwoga, Mm. nikech kinde motelo nitiere ajuoga moro mane okel oda ka, Mm. to norwakona ma ogudu machal gi mirwakono. Mos, mos, mos. Koro ineno ligangla ma ating'o mar rungu motelo cha, Mm. adhi ole. Mayo. Mayo. Tagone Yesu erokamano mama. Mm. mosemako lweta kendo modonjo e chunya moyawo pacha Mm. mondo kik aol kuom jali rungu Oh, nyaruga oh, cha e tuo kuome te pane kineno kona ni to ting'o giga ga mag lweny apani neno ka panda jolweny ni kanyo rungu ni kanyo beti ni kanyo fwacho ni kanyo Oh, apani nyalo neno Oh, antiere oda ka gosiro paka kae makane gigena tools ga matiyo godo Oh. nitiere sande ni kacha Chang'o. adwa ni mondo mi une kaka oda ka chalo jo nyasaye mondo kata ka koro wang' uketo weche ga e lwet jehova nyasaye Ee, ee. to manyo gima ulemona uwinjo Wawinjo. ok adwar tugo

Eh, koro an arwakou e oda ka kendo feel free feel at home jotich nyasaye wetena Kamano. aonge adhi wechega mag manyo ok ine ka an a- agine atiyo e silota Jo yang' go. Eh, aja yang' dhok. Eh. Iyangoga jamni. Aya, e silota kanyo wayang'o gik mopogore opogore. Dhano. Dhano to ok wayang', Mm. wayang'o kata mana nguro, Eh. wayang'o punda. Mm. Ok ine ka ring mar punda sani noseyawnwa wanyalo chamo. Eh, wanyalo chamo. Chamo koru koni. Punda korwa koni wachamo. Eh, ok ine ka wachamo nyaka kata mana liech liech gi Bende ng'eny ni odwa gago. Mm-mm, kik wachiem. Wa- wa wawuo Mm. ok ine ka nyaka liech liech gi wachamo korwa koni Mm. Mm. to mano to sirikal nyocha ochungo wa ni mondo kik waneg liech eh, mondo kik waneg liech Mm. Mm. koro mano e kama tiye kata mana sani Mm. kawuono warang- wa- wayamo- wayang'o jamni matindo abiriyo kama oting'o rombe gi diek Mm. gwen to pok wayang'o kawuono kendo kanye kama koro dwa chicha kanye kama tich odhigo marach kende pok ayang'o pok ayang'o gwen koro winjo aa kik uchiji Mm. aonge gi gimoro amora kuoma ka ok anyal timonu marach Mm. usewacho ni jotich nyasaye adier Eh, koro gima timore adwa ni mondo mi ulamnwa nyasaye e dier ot ka Mm. nikech kata ma ka nyoro nagoyo To makana ni ne ok aneno ka ne owuok maber. Naseneno. Satan ne olore ei makani. Anene. Ma anene. makani ne ofuwo, mi ne owuok marach kabisa. Mm. Koro wan gige mwatimo ka, Mm. Satan jo riwore kendo Mm. jochiende donje. Konywa ulamo Jehova Nyasaye. Ineno min odani. Mm. Min odani ki koka ne thunde ogore piny Mm. dhako ni thunde nyicho chung' malich miwuoro Eh. akia kuma satan mar thund goruok piny oae Eh. ee konyo ulamo nyasaye mondo ka nyasaye oyie Eh. to duog thuno ka kaka ne gin chon koso ka joto kokora wacho to timo marach erokamano min oda apani koro mano e weche mane antiere godo Eh. unyalo konyo walam Mama, yesu lam, lam, lam, mondo- Lam. Eh, walemo Jehova jachwech mangima magi jotichni yaye Nyasaye. Mm. Nikelo Eh. jotichni gi e piny ka yaye Ekamano. ngima iwinjo kaka jatichni otimo neno yaye